זייענדיג אין ביזנעס אלס א סעילסמען פאר די לעצטע פאר יאר קומט מיר אויס זייער סאך טשעלענדזשעס, בפרט נאך די סעיל איז קאמפליטעד. איינער פון די טשעלענדזשעס וואס זענען דא ווען ס'קומט צו מאכן א סעיל איז נאכן סעיל ווען ס'קומט צו צאמנעמען די אינפארמעישן, מ'דארף ענטערן אלע אפליקעישאנס און אלעס וואס ס'פעלט זיך אויס צו קענען קאמפליטן די סעיל. אין די אינדעסטרי וואס איך טוה, אין די ביזנעס וואס איך בין פארנומען מיט, איז דא זייער אסאך בעק ענד פארט אין די קאסטומערס, און ס'נעמט אסאך מאל זייער לאנג. ס'איז געווען פאריגע וואך דינסטאג, איך בין געווען עט א פוינט וואס איך האב שוין נישט געקענט מער ווארטן, ס'איז געווען, איך בין שוין נאכגעלאפן קאמפאניס פאר זייער זייער לאנג, איך טראכט צו מיר, איך מוז טון עפעס מער ווי רופן, שיקן אימעילס און די זאכן, איז מיר איינגעפאלן, איך זעה דיך גיבור יעדן טאג, און איך זעה ווי פאוערפול ס'איז און די זכות פון שמועסן אינאיינעם, וויפיל מענטשן זענען מצליח און זיי קומען אדורך אסאך שוועריקייטן, איז מיר איינגעפאלן יענע צופרי איך זיי פארנדיג אין ארבעט, איך פאר אריין פון מאנסי קיין מאנהעטן, איז מיר איינגעפאלן אז איך גיי איך גיי מיר וואטשן די איך גיי אכטונג געבן שמירת עיניים איך גיי זיין מער קעירפול די טאג, און האפפולי אין די זכות זאל איך קענען באקומען אלע אינפארמעישן וואס איך דארף פאר זיך וואטשן אזוי לאנג. איך קום אן אין ארבעט און ס'גייט נישט דורך צו לאנג און איינער קלינגט מיר אריין, ער פרעגט מיר אויב איך ווארט אויף געוויסע אינפארמעישן, ס'מיר געווען זייער שאקינג צו הערן אז אה אה אקעי. למעשה איז אויסגעקומען אז יענער איז נישט געווען איינער וואס די אינפארמעישן וואס כ'האב געבאטן צו הערן, יענץ געווען א נייע קאסטומער. ס'די ערשטע מאל וואס כ'האב אז איינער קאלט מיך אן און ער זאגט מיך אז איך בין גרייט דא בין איך דא איז מיין ביזנעס אן דעם וואס כ'דארף איינעם נאכלויפן אדער כ'דארף טון עניטינג. ס'גייט נישט דורך א טאג שפעטער יענער רופט צוריק, כ'האב צוריק באקומען נאך אפאר ריספאנסעס, אויפגעסיינט א שיינע פאר קאסטומערס די נעקסטע צוויי דריי טעג. איך געדענק נישט דורכאויס מיין קעריער אין סעילס צו האבן אזא שנעלע טורנ-אראונד אין קאסטומער ריספאנסעס און באקומען קאסטומערס וואס זאלן אויפסיינען צו די סערוויס וואס אונז טוען. ס'איז איבריג צו זאגן, די סוקסעס זעהט מען ווען מ'גייט און מ'טוט די רצון השם. שמירת שונאים איז די בעסטע עצה פאר די שנעלסטע רעזאלטס וואס איך קען מעיד זיין און איך גלייב אסאך קענען מעיד זיין. ס'ברענגט די בעסטע רעזולטאטן און. ס'לוינט זיך צו אנהאלטן און זיך צו מחזק זיין אין דעם ענין, און איך וויל באדאנקען גובה פארן ארויסלייגן אזויפיל חיזוק יעדן טאג, ס'איז זיכער ס'העלפט, ס'האט מיר געהאלפן, ס'איז מיר זיכער ס'העלפט אסאך אנדערע מענטשן, און די זכות זאל מען זיך קענען שטארקן אין די שווערע נסיונות און קענען דורכפירן און אנקומען און מצליח זיין און שטייגן מער און מער.